Şony watandaşlarymyz bilen paýlaşaly diýip şu gün ekrana çykdyk Watan. Hoş geldiňiz Bahar hanym. Baş üstüne ilki söz size bereli. Hoş bolduk Aýjyhan hanym. Men şu diýjeklerimde ýüz elli ýyl bäri ine ilki Türkmenistany basyp aljakdyz diýip ine basmaçy Russiýa bir gelýä türkmen halkynyň üstüne ýeňilip Şeýdip yzyna gidýär. Şeldämi? Osan ondan soň öňinçe bular Türkmenistanyň içine siňýärler, nirde nähili öwrenýärler hemme zady, içaly goýýar. Şeýdip osan ikinji gezek güýçlenip topy bilen, tüpeňi bilen, bombasy bilen ýene bir zady bilen gelýärler. Ine, nemäni Gökdepe galasam şeýdip alýar, galaň düýbüne şeýdip gömüp, ony patladyp, şeýdip alýarlar-da. O öýle bir gyrgynçylyk bolýar. Ýöne indi şu basyp aldy. Ondan soň şu režim dörän, döreýşi, hi üýtgän zat barmy? Men şu Türkmenistanyň halkyna ýüzlenýän. Ine, ýaşlary bilýän däldir. Häzir meň çagalarym. Biziň çagalarymyz, agtyklarymyz bilmeýär şu zatlary. Ýöne ors daýydy, ors baba diýip aýlanyşyp ýörler. Ýöne aslynda şuny garrylar ýaşlara öwretmesi gerek, öwretmegi gerek. Ine, nemede ýaşulular maslahat diýip bir topar ýaşuly, ak, ak ýalyk, ak gyňaç daňynan daýzalar, ine şulara gaty utanç. Hiç gürrüň berenak şu zatlarda çagalaryna öwredenak. Stalin döwri ine Stalin de şo döwürleri Stalin döwründe şu rejim bardy üýtgedimi? Stalinden soň Hruşow Hruşowdan soň Brežnew Brežnewden soň kim ýene biri geldi Androw geldi Çernenko geldi. Ýok, Ýelsin iň soňundan-da. Çernenkodan soň Ýelsin geldi. Ýelsin bilen Gorbaçýow bile bile ýöretdiler, şeýle dälmi? Ondan soň ine Putin geldi. Hiç şu režimde üýtgän zat barmy? Türkmeniň bir ýüzüniň gülen ýeri barmy? Russiýa döwründe, sowet döwründe ine aldyýdylar. Häzirem bar, biziň şu halkymyzda köpüsi bilmeýär. Sebäbi o ene-ata diýen zat bir mal. Çagalaryna öwretmeýin şoň üçin şo ors döwri gowdy. Iş bardy, ýene bir zatdy, şeý diýip ýörendirler. Sebäbi sekiz sagat, on sagat işe gidip gelýär. Bir azjygam ýetmiş manadam aýda aýlyk berýär, rubl. Şoň bilen iýjek-içjegi bolýar-da bir aýlyk. Artdyryp ýa-da artdyryp bir nemeden bir beýanna bäş manat atan adam barmy? Ýa-da şo döwründe şonuň Men Türkmenistanyňyzyň bar zadyny sömürip otyryn baýlygyny. Ýöne gel siziňem bir ýeriňiz bolsun diýip özüňe şeýle bir özleriniň ýeri barmy? Ýa-da hökümet hökümet diýmäl-de özüň mellek ýeriň barmy? Hany haýy üýtgän zat barmy? Indi garaşsyzlyk bolduk. Müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda garaşsyzlyk bolduk. Biz oýladyk-da öz elimiz öz ýakamyz. Indi Türkmenistanyň içinde territoriýasynda bolan bar zatlaryň hemmesi halkyň haky. Indi bir ezenegimiz galar. Bir wagt ata-babalarymyz ýeri bar eken özüniň ors almazdan öňinçä özleriniň giden gektar-gektar ýerleri bar eken. Islän zadyny ekýän eken, baglary bar eken. Indi ejem gürrüň berýär-de. Her kim ejem ýaly bolup çagalaryna gürrüň berse. Biz bar hä, şon ýaly ýerimiz bolsun diýerdik. Ýöne köp bir mallar bar. Halk näme, garrylaryň maslahaty diýeme, näme, halk maslahatmy şoňa gelýär. Ýöne elçi aýtsy şu. Aýjahan goşuşagyň barmydy? Şol ýaşulylar özüni ýaşuly diýip otyrlar-da, şolar çagalaryna öwretmänsoň ors gowy diýendirler. Indi garaşsyzlyk bolduk-da, bize ýerimiz berildi, meni Sapar aga ha neme dokumentalnyý edwaýs ýok şony Sapar Yklymow Halmyrat Söýünow, Sapar aga halky ýer ýeri halka paýlap bermeli diýip durda. Halk ýeriniň suwunyň eýesi bolsa döwlet baýy diýen. Eý şoňa başlapdyrlaram eýýäm Şoň öňüne bata badak atdylar. Näme üçin? Halkyň öz ýeri bolsa, halk baýasa daşary ýurda gulçulyga çykmaýar. Göz öňüňe getirip gör-de, Aýjahan hanym, seň bir on gektar ýeriň diýeli-de, ýüzem diýmäli, şu on gektar ýeriň bar bolsa, sen oň içine nämeler edersiň? Seň Türkiýede näme işiň bar ýa-da Russiýada näme işiň bar? Polşa, Amerika, bir türkmeniň bar-a, gitmedik ýeri ýok. Seň öz ýeriň bolsa, şo ýerden ekersiň, bir kiçiräjik fabrikjagaz açarsyň, islän zadyňy edip bilersiň-dä, şonda sen puluňy köpeldersiň. Eýýäm adamda höwes dörýär. Seň özüň jaýyň bolsa, Öz mellegiň bolsa jaýyňy islän hili edip salarsyň. O düýnki nämede Çoganlyda biriniň daçasyny ýykypdyrlar-da, öýle bir baglyk görkezýär, çagajygynam eline alyp, iň soňky görşümiz diýip görkezip dur-da, şeýdip sen gelip, öz mellegiň bolsa hakykat, onda seň jaýyňa gelip, islän wagtynda ýykyp bilmeýär. O seň ýeriň, hökümediň ýeri däl. Şoň üçinem bar, halkyň özüniň ýeri ýok, mellegi ýok. Islän wagtynda gelip ýykybilýär. Saňa näçe gektar tagt roýonynda bar-da şu wagt dokuz gektar ýeri bar biriniň. Şoňa diňe pagta ekýär. Diňe pagta. Şoňa gelni, gyzy, ýerden ýörän agtygy, dokuz ýaşyndaky çagajyklaryna çenli şo pagtasynyň içinde näme gazanýar, şol o çaga eli-aýagy ýyrtyk-ýyrtyk pagta ýygyp ýör. Şoň hemmesi, bagyşlaň, hemmesi birigende Hemmesi birigende şularyň şoň gazanýan zady näme? Eý her gaýsy her gaýsyna näme näme ýetýä şoňa? Dahodama az azjyk bir dahod berýä sebäbi oň iki gezegä pagta ekdirýäler oňa dip tutýa çigidi dip tutýa suw dip tutýa traktor sürdi diýä ders berdik diýä hemme zadyna tutýa men özüm işläp gördüm-de kolhozda gektarda işläp gördüm Şu wagtlykça şu ýerini aýdaýyn. Aýjahan hanym, sözi size geçireýin, dowam ediň. Bahar hanym, sözüňi böldüm, menem elim galdyrdym, seň pikiriňe goşaýyn diýip, sebäbi sen diýdiň-le, ana, pagta, pagta diýdiň-le. Näme üçin biziň türkmen şu pagta Tagta tarap nemesdir, ýykgyn edilen. Şol gulçulygyň bir görnüşi dämi, seň pikiriňçe? Gul, gullaryň ekini bolýa-da tagta. Hemem Türkmenistanda şu ine ýerleri sandan çykaran, topragy zaýalan şol pagta, pamyk ekinçiligi. Iň erbet ýerem şol. Sebäbi türkmeniň öz ýeri ýok, ýaňy seň belleýşiň ýaly. Başdan-a Bahar hanym, sen meň sözüňi böldüm. Sen dowam et. Bölüp bilersiň Aýjahan hanym islän wagtyň goşmaça goşup bilersiň. Sebäbi belki-de meň ýadymdan çykan ýerleri bolar. Birem howlugýan men. Hemmesini agzymdan bir çykarjak diýende aýja aýdan geplerim aýtjak geplerimi ýadymdan çykarýan-da. Gektaryňa diňe pagta ekmeli. Näme üçin diňe pagta ekmeli? Başga zat ekip bolanakmy? Şo şo gektary Dolsaňam, dolmasaňam saňa bar-a. On tonna boljak bolsa, ine şu ýyl, indiki ýyl saňa bar-a, şony on bir tonna edip bermeli diýip, üstüne mini iýip barýar. Eger şony, mysal diýen-de, on tonna diýeli. Belki, ýigrimi tonnadyr, otuz tonnadyr. Ýöne men on tonna diýip alyp bereýin şony. Men iki gektar ýerim bar wagtynda bäş tonna bäş ýüz kilody. Normal, şony bermeli. Seň ýeriň çormy, o zatlar bilen işi ýok. Şu iki gektar seňki, pagta ekýäň, başga zat ekmeli däl. Ä şeýdip berilýärdi. Men eger baý biriniň agzyndan eşiden bolsam, goýsaň-a beýle zat bolarmy? Belki gyrasyna başga zadam ekip bolýar şonuň diýerdim-dä. Ýöne men özüm gözüm bilen görenden soň, men açyk-açyk subutnamasy bilen aýdyp otyryn-da şu zatlaryň. Indi garaşsyzlyk bolandan soň her kime diýdi potrat berilýemişin. Aý bir begendiler halk. Öz başyna potrady barmyşyn. Öň bara sygyr neme süri-de biz raýat-da. Öň sowet döwründe hemmäni näçe adam bar. Şony hemmäni sürlendirip alyp gidýä. Ine bu iki setr gidende iki setr alyp gaýt, gaýdanda iki setr alyp gaýt, dört setr seňki, dört setr seňki şeýt-şeýt bölüp gidýärdiler. Ondan soň indi her kimiň diýdi özüniň gektary bar bolýa güýjüniň ýetenini alýalar diýdi. Aý biz aýtdyk özümiziňkimka diýdik. Özümiziňki däl. Sen şony üç ýyl şu planyňy dolmasaň seň eliňden alýa. Ýöne sen şu gektardan peýdalanjak zadyň ýok. Hiç hili pagta ýygýaň. Seň bir köwşüňe degenak. Iki gezek pagta ekdirýär. Özlerem bilgeşleýin edýärler şony. Mart aýy geldi, gün bir, bir hepde dagy gün çykyp durýar-a. Pasyrdaşyp bar, howlugyp pagtany ekdirýär. Eýýäm ondan soň ýagyş ýagyp başlaýar, bulut bolýar, howa sowuk bolýar. Eýýäm ol howa, ýer gyzmasa, ekin, haýsy bir ekinem bolsa, ýerden gögerip çykyp bilmeýär. Çüýreýär o ýerde. Ondan soň bu bolmady. Maýyň başy, maýyň içinde-de ýene bir gezek ekdirýär. Saňa osan dahot ýok, dahot. Sen oň ýanynda sen gezip ýörsüň, çagalaryň gezip ýör, aýagy ýerüsti hiç bolmasa bir penje pagta ýygsa-da bolýar, bir metr ýeriň otuny alsa-da bolýar. Şeýdip sürüp äkidýärler, men özüm gözlerim görüp otyr şony bar-a. Men özüm gördüm çagalar şeý düşürip ýören. Meň-ä çagalarym o wagtynda kiçjikdi we iki ýaşynda, birsem gundakda. Şo nälet bolansoň, olar pagta nämesi ýok, peýdasy ýok. Birem sen pagtadan galmaly däl. Pagta ýygýamyň gektaryna bolmaly, sebäbi senden tonnaga talap talap edýär. Onsoň goltugyna sokuşyp çagalaryny agajyň düýbünde ýatyryp, Ulujasy bolsa ýanyna goýup, o çaga ýatan çagany garynja basdyryp, pagta ýygylýar. Men özüm şo zatlary men özüm edensoň aýdyp otyryn. Pagta ýygan şeýt, pagta ýygansoň aýdyp otyryn, otag otansoň aýdyp otyryn şu zatlary. Biz haçana çenli şeýdip ýaşamaly? Men indi Türkmenistanyň halkyna ýüzlenýän daş şu zady. Biz haçana çenli şeýdip ýaşamaly? Biz garaşsyzlykdamy? O näme üçin garaşsyzlyk bolsak biziň özümiziň ýerimiz hi i Türkmenistana halkyň haky bolan zadyny näme üçin halka bermeýär. Bu gün jaý salýaň ertire meň jaýymy ýykýa diýip çagaňy goltuklap wideo çekip aglap gözüni gözüni süpürip oda ne gözel üzümler bar o ýerde bar şeýle bir jennet ýaly ýerem edipdir öý ýykylýa. Başga da şeýdi ol diýdi ýöne nemäň bu prezidentiň prezident diýmäýin-dä prezident diýip biz kabul edemizak şu jenaýatçy toparyň ýaranjaňy bolsaň gerek bolsa men seni ýok edýän öň näçesini ýok etdim diýip tik tokda ýaňlandyryp gepläp oturanlaram bar ine Garajaýewa Sahragülüň aýal dogany şeýdip tik tokda gepläp oturandyr Indi men şu türkmen halkymyza şuny ýüzlenip otyryn-a, şeý diýip, şo gepi, hakaretleri, hakaret bolanda türkçesi-de, türkmençesi nähili bolýar, şuny ýalak mertebäni peseldip oturmak, mertebämizi peseltdirmek bize gelşýän zatmy? Häzirem Türkmenistanda pagta häzirem dowam edip otyrýar, pagta-aý diýerler. Kolhoz ýerde Neme diýem, pagtadanam zat bolanak, ýerimiz şor labuty pylanam dolup bilemzak, gektary elinmizden aljak diýip dur, türke barsak iş tapylanakmy diýe. Ýa gara gözüňe döneýin, Türkmenistanyň halky, näme üçin Türkmenistana biz biriniň tuwaledini ýuwmak üçin näme üçin gelmeli? Aňsat däl Türkiýede işlemek. Biz öz ýerimize, ýurdumyza eýe bolmaly. Sygyr ýaly bolup, höw diýse bir ýere gidip, o haýsy ýerde otuň gowrak ýeri barka diýip, biriniň ýorunjasyna çozjak bolup oturmaly däl. O ýorunjadan size peýda ýok, türkmen halkyna peýda ýok. Ine özümiz işläp ýörüs. Bir izine çykan wagty gowja geýinýärler. Oh, surata çüşýärler, biri-birini surata çüşirýär, paýlaşýarlar. Öýündäkilere-de türkmençäni unudan bolup, türkçe geplän bolup, garyşdyryp, şeý diýemi, olaram bar, agzynyň suwuny akdyryp seredýär, Ä, bizem türke gitsek, şeýdip bir geýinip gezsek, ne bol owadan bolup gidipdir. Ýaş, ýaş, ýaşarypdyr diýip, şeýdip düşünýärler-de. Olar gan ýuwudyp işleýärler, gan. Bir hepde, ine, oturum yzyny bar bolsa, bir hepde işleýär, şo günde birje gün bir azajyk aýlanyp, bir şemallap bilýär. Galan güni özüçe ýok adamyň eliniň aşagynda durýar şu, aýaly bagtsa, aýaly bolsun, patrony diýer-dä, başlygy diýeli. Türkçe patrony bolýar. Şona näme diýse, Tamam diýip durýa şony. Meni işden kowaýmasyn diýip, şoňa näme diýse dogur diýe. Olar hemişede haklydyr, sen ýöne haksyzsyň. Sen dogryňy aýtsaňam sen ýalňyş. Bir zat iýseň durşuňa masraf, köp iýýäň. Aý siz birem gepleýşi bar. Türkmenistanda bular ýaly tämizlik barmy? Ondan soň bir Bir zady görkezer, siziň Türkmenistanyňyzda beýle zat bamy? Ine, adama gaty namysdyr şu zatlar. Näme üçin biziň, bizem indi Watanymyzy gazanmaly wagtymyz geldi. Watan biziňki, biziňki, halkyňky. Indiki dörän ýaş nesilleriňki. Nemäňki däl. Jenaýatçy topar, boýnuna galstuk salyp, ýaşyl depder alyp duran, olar Halkyň hyzmatçysy bolmaly. Olar ýöne halkyň gözüni gorkuzyp depeden bakjak bolýada. Biz olaryň depesinden bakmaly. Sebäbi ýurt biziňki. Biz öz ýerimiz bolsa ýurt Türkmenistany tabşyrsynlar gurujy mejlise. Hany halk ýeriniň eýesi bolsuna. Bir adam ýurduň daşyna çykarmyka? Şu wagt häzir ýeriň eýesi bolsun diýse o nähili zatka-da diýip düşünýä bular. Türk seriallary görýäsiňiz. Şo ýerde giden ýerleri bardyr şolaryň. Osaňam konak diýip öýleri bardyr. Näme üçin Türkmenistanyň halky şo ýere ýaly jaýy, daş-töweregi baglyk edip salyp bilenok? Biri puluň näçe zatlary bar, fyndygy bar, baý adam diýip görkezýändir şo ýerde. Giden ýeri bar diýip görkezýändir, içinde atly aýlanýandyr. Näme üçin Türkmenistanyň halkynyň şolar ýalak giň ýeri bolup bilenok? Näme üçin biziň Türkmenistanyň, Türkmenistanyň halky, indi milletini däl, Türkmenistanyň halkynda içinde-de näçe sany millet bar, näçe bölek-ä? Özbek bardyr, tatar bardyr, gazak bardyr. Men diňe türkmen diýip aýdyp oturman. Türkmenistanyň watandaşy. Ýurtdaşy. Ine, şu halk näme üçin gelip bu ýerde hyzmatçy bolýar-da, näme üçin biz hyzmatçy tutup bilemizä? Biz baýlykda diýe dördünji ýerde durýar diýýä. Nirde baýlyk? Nirde? Näme üçin halkyň eline gelmeýär o baýlyk? Näme üçin halk aza hasap berenok? Näme üçin biziň ýerimiz ýok? Ene Türkiýede bar ýer. Ýa-da biz bir egsik, kem milletmi? Bular artykmaç ýeri barmy? Ýa şahy barmy, beýle çykyp duran şahy barmy? Biziň milletimiz Türkmenistanyň milleti, Özbegistanyň hem halky şeýledir, gaty işeňňirdir. Bejeriklidir, işeňňirdir. Şonuň üçin bize, şonuň üçin hem bize ýer bermejek bolup çyşdalaşýarlar-da. Ýa biz öz ýerimiz bolsa eýýäm Egnimiz ýokary galjak-da, elimizde pul boljak, gözümiz dok boljak, gaýratly, höwesli bir millet boljak. Ýere ýapyşdyrdylar. Hiç zada hakyň ýok. Seň özüňe özüň hakyň ýok. Ine malda bir bulça oglan bardy. Bileň äkitdiler, öldüribem, alyň-aý öliňizi diýdi. Şeldämi? Bu urup urup öldüripdirler ony. Açyp ene suratyny goýberdiler-ä düşürip. Indi özüňe özüňi erkiň ýok bolanda sen senem özüň özüňem özüňki dälda. Islän wagtynda äkidip öldürip bilýärler, urup bilýärler, ew toka tutup bilýärler. Owazandepede nädiýen adamlarymyz öldi biziň. Şol adamlar bar bolanda şu wagt Ine täze Türkmenistan e goşulan bolanda nähili gowy bolmaly. Ine täze Türkmenistanda şol adamlaram bize destek bolsa nähili aýdyň adamlarymyzy öldürdiler. Näme üçin Türkmen gözüni açmasyn. Türkmen edene galmasyn Türkmeniň däl Türkmenistanyň halkynyň hemmesiniňem edene galmasyn. Şeýdip ýere ýapyşsyn pagta ýygsynlar Masalan, otag otasylar, mugallymlar, doktorlar altynjy bazar güni, dem alyş günleri gitsin, subotnik diýsin, äkidip ýolda çöp çapdyrmaly. Keseliň kesel ýaly däl, neme, bolnisa baryp sagalyp bilenok. Indiýa diýe, Türkiýe diýe, ýene bir ýere çykarjak diýseň, öljek ýagdaýda, Äý, sen şu Türkiýä ýetersiň, o ýerde bir iki gün galyp zat edip, ölersiň gerek diýip ugradýarlar. Olara bar-a, halk gerek däl. Şonuň üçin biz ýurdumyza eýe bolmaly. Ýurt biziňki. Biz häzir-ä biz bärde gul bolup aýlanyp ýörüs. Eý, gul diýseň gaharlaryň geler bula, näme üçin gul bolýarmyşyn diýip. Gulsuň! Näme diýse aýdan edýäň näme şularyň? Gije ýatmaýaň, diýse başujuna baryp seredip durýaň, bir bir şey istiýar musuň diýip. E, gul bolmadyňmy? Götüni çenli ýuwýaň, arassalýaň. Gul bolmadyňmy? Tualetiniň suwuny çekmäni bilmeýärler. Doly turik gaýdýarlar porsadyp. Sen baryp tualeti tämizleýäň dämi, arassalaýaň dämi? Gul dämi sen? Näme zat? Türkiýä gelip neme ministr bolany barmy? Ýa-da bir döwlet ýolbaşçy bolany barmy? Aýjahan sen dowam et biraz. Men damagym ýaman neme. Bahar hanym, Sen ýaňy bellediň-de indi şu türkmeniň şu ýeriniň ýokdugyny, özüniňem eýýäm bir neme şu pagta ýerimiziň pagta bir ýönlendirilendigini, dogry şoňa edil şoňa neme edilendigi-de pagta näme üçin ýaňam ýene-de diliňe gelýä-de şu guluň guluň ekini Şonuň üçin hem şu şu pagta ýygymynda-da diňe esasy agram kime düşýär? Zenanlaryň şu egnine düşendir. Zenan maşgalalar elleri bilen toplaýandyr şeýle, elleri bilen şeýle ýygylýandyr pagta. Onda-da ýene, ýene-de meň belejek şu seň sözüňe goşjagym, şu esasy agram ýene-de gelip zenanlaň egnine düşýär. Ýa-da Kiçijik ýetginjek ýaşly çagajyklaryň, on, on ýaş diýeli iň nemesini, alty-ýedi ýaşdan başlanýa-da, şojagaz çagalaryňam, hatda emzikdäki çagasynam pagtaň içinde goýup, ene şol pagtalary eli bilen toplaýandyr. Şonuň üçin meň aýtjak bolýan zadym şu ýerde, Şu bir adaty bir zada öwrülipdir-de, adaty bir moda diýelimi, ýagdaýa öwrülen şu pagta ýygmak ýa-da öz ýurduňy terk edip, başga bir ýurda çykmak, bu ine şu günki gün seredip otursaň, Adaty bir ýagdaýa öwrülen Bahar hanym, meň pikirimçe. Sebäbi näme üçin her kim ýurtdan gaçjak? Ýene-de birinji bolup şu zenan maşgala öýüne çörek getirme biz muny taga Türkmenistanyň zenanlar arkalaşygy guramamyzda-da Umyda hanymyň neme çykyşy çykyşyndan bäri ine bir ýyldan bäri Umyda hanym ortalykda ýok-da, şony alyp saklap otyrlar. Ýöne Şol guramanyň üstünde-de zenanlar bolup, şu şu temada kän durup geçdik. Sebäbi näme üçin zenanlaň eline düşýän ýük gaty agyr. Pagta diýdik, ýaňy ol bir ýurt daşyna çykmalam bolsa ýene ene iki aýagy bilen emedekläp dört bolup, dört aýaklap ýurt daşyna çykyp, Bir çagajyklaryny eklemek üçin ýa-da şo öýünde bir gazanyny gaýnatmak üçin ýurt daşynda ölüp gidenlerem bar. Biz muny kän gezek, kän gezek aşan çyzyp-çyzyp aýtdyk Bahar hanym. Ýöne şu diýjek bolýan zadym şu bir adaty bir ýagdaýa öwrülen. Näme üçin biz öz ýerimiz durka, öz bir giden bir topragymyz boşdan-boş durka, öz ýurdumyz terk edip gaçyp gaýtmaly ýa-da ýurt daşynda gul bolmaly, näme üçin biz şony etmeli? diýlen bir sorag orta öňümize keserip gelip dur şu günki gün. Şonam biz şu gurujy mejlis bolup, halkymyza her gün sagat-sagat her gurujy mejlisiň her bir agzasy ýetirmek isledi. halkymyza paýlaşmak isledi. Şuny Halkyň sesi media kanalymyzda-da, beýleki TAGA guramasynda, Zenanlar guramasynda, Sapar agaň kanaly, Halmyrat Söýünowyň kanaly diýeli sanasaň sogaby bar. Şu kanallaryň üsti bilen watandaşlarymyza ýetirmekçidik. Ýöne seň ýaňy belläp geçişiň ýaly näme üçin halk şuňa şuňa bir Janly janly seredenakdan şuňa bir öz nemesini goşandyny goşup bilenok. Muňam sebäbi türkmen halkynyň ýenede gelen biziň diýjek bolýan zadymyz şol türkmen halkynyň garny aç. Aç biz bahar aç. Bahar hanym. Biziň sebäbi biz çagalarymyzy eklemek üçin şu ýerlerden ygyp tozup ýörüs. Sen ýene dowam et Bahar hanym. Şol şu zatlaryň biz soňuna çykmaly. Soňuna dur diýmeli indi. Watandaşlar, şoň üçin biz şu ekranlara çykyp özümizi şu watandaşlarymyza şulary paýlaşaly, şulary her bir watandaşymyz eşitsin, ýetsin diýip şu kanallaryň üsti bilen size ýetirip otyrys. Bahar hanym seň goşjaklaryň barmy? Aý men goşjaklarym bara gepledip otursaň men biraz dur diýmeseň men daň atynçada gidip oturýardy sebäbi indi öňki sowet döwrüni almasakda şony o zamanlary biziň agzymyza sadije şeýle suw çaldylarda suw çaldylar doýup içme sadije suwuň tagamyny alyp otursaň boldy diýip ine nahar iýeň sadije tagamyny al diýdida iýsel alsaňam bolýa siz türkmen halkyna türkmenistanyň halkyna Diýip, Russiýa zamanynda aldy, ýalandan şo kölegämizi kowaladyk-da. O kölegäň senden öňde gaçýa, tutup bilmeýäň. Ýöne biz şo salgama kowalaşdyk. E, garaşsyzlyk bolandan soňam, Şu bogurdagym näme diýýä-de. Bagyşlaň, näme, meniň özüm Köneürgençli bolansoň, indi Köneürgenjiň etrap töwereklerinden aýdaýyn, oba ýerlerinde hemme ýerinde garyndaşlarymyz bar. At, Oktýabr raýonynda, oňa-da Türkmenbaşy diýip o deýýusyň adyny goýdular. A öňki ady Oktýabr raýon. Söýýände-de garyndaşlarym-da, ondan soň şolar öýe gelende zeýrenip aýdyp berdiler-de, gapysynyň öňünde oba ýerde seniň mellegiň giňiş bolýar. Ýarymyna jaý salýaň, ýarymyndan azyna jaý salýaň, aňyrsyna ekýäň. Bugdaý ekersiň, bir zat ekersiň, ony ekersiň, muny ekersiň. Şoňa haýwan oty ekilýän ýeri Bar goşmaça bolsa şoňa bugdaý ekipdirler. Un gytçylygy boldy. Häzirem gytçylygy dowam edip otyr. Bugdaý oragy, bugdaý oragy diýe ýaňy girjek diýip bolup indi bugdaý ýetişdi diýende diýe Köneürgençden diýe neme geldi diýe Oktýabr raýonyndan merkezden diýe polisiýalar geldi başynda durdy. Şony Orup alyp gitdiler diýýä. Adamyň ýanyna enesi bilen gelipdirler, orupdyrlar. O bir günde orup çykýan ony, özi näme bir otuz iki sotuk ýeri bolýa oba ýerleriň-de. Özi şona, şoňa çenli sýrip-süpürip, özem beýdi, beýle ýapýalar. Şoňa çenli sýrip-süpürip alyp otyr-da. Ýa agzyňa suw akdyryp otursaň, alyp oturar. Indi bolýar, o wagtlarynda adamlar haýsy tarapyna, haýsy tarapa seretjegini bilmeýärdiler. Ýutuby diňläp bilmeýärdiler. Diňe radioda, radioňam o tarapyny, bu tarapyny beýle dönderip, o-da şyg-şygy diýip, Azatlygy diňleýärdik biz. O wagtlar şeýledi diýeli. Indi türkmeni täzeden gurlup otyr, täzeden gurmaly diýip bir gurama ýörite işläp otyr-a. Indi gurujy mejlis ýörite işläp otyr. Halk indi oýanmagyňyz gerek. Ozaňam oýandylaram bilýä. Bu nemede Türkmenistanyň içinde neme bar, üýşmeleň bolan ýerini aýtýalar. Ýakynda diýip Türkmenistanda bir üýtgeşme boljak özä. Halka tarap gowulyk boljak. Diňe wuş-wuş edip oturmaly däl. Biz gerek däl şu rejim. Bizi üýtgetjek diýmeli. Türkmenistan biziňki biz ýurdumyza hakykatdan eýe boljak biz hakykatdan garaşsyzlyk boljak biz hälem elimizdäkini alyp sömrüp otyr egerde biri çykyp dip ýogeý o söz ýalan diýse onda biz dördünji ýerde baýlykda dördünji ýerde durýan Türkmenistanyň baýlygy nirede hany onda sen ony açykla o nirä gidip otyr o wagtam aýdar Eýne merkeze gelip gidýän ýeri bolandan soň Aşgabatda bina salypdyr. Öňem şeý diýerdiler-de, bizem şeýlemiş diýerdik. Türkmenistanda wagtymyzda irräk döwür we şeýlemişin. Aý ine bu ony saldy, indi bolar, buny saldy, indi bolar. Ýa biziň hiç ezenegimiz galanak, biziň garybymyz gutaranak, biziň diwanamyz gutaranak, biziň talaňçymyz gutaranak. Ýöne şeýdip ýalan gep iki sany ahal haramzada çykýa aý näme etsin ine öz çagalaň aýdan gepdirip bolana prezident tahyýjygam näme etsin mankasyny akdyrsynda gitsin prezident däl a biz seçmedik geldi haw haw haw haw diýdi birki gezek on bäş sany adamam seçdik diýip ýalandan görkezmelik etdi menä seçmedim prezident häzirem gerek däl. Häzirem git diýjek. Gurujy mejlise tabşyrsyn Türkmenistany. Ine şol ýalak biriniň gapysyndaky ýeriňe çenli alyp otyr, senem beýdip otyrsyň. Boldy, geçe öňkilere geçdi diýeli-dä, bilmedik diýeli. Indi näme bolýar? Indi göz ýetirendirler, ine şo jaýyny arkaýyn gelýän ýykýan. Men ýykjak seň jaýyňy. Näme üçin? Men eýle isleýän. Janym isledi, seň jaýyňy ýykasym geldi. Hawa. Ýa-da öýüňe gelýä-de, men şol adamy äkitjek, seni çagyryp durlar, nirä çagyryp dur, baranda bilersiň diýýä. Açyklam ýok o ýerde. Äkidýä, ondan soňam bir dört-bäş sagatdan soňam alýo gel, öliňizi äkidiň. Weli, siz azara galyp ýörmäň, men özümi öldürip berdim diýip, al öliňizi äkidiň. Itde san bar, Türkmenistanyň halkynda san ýok. Biz beýdip otursak nirä çenli gitmeli? E, umyt ede-ede, ine düzelýär, ine düzelýär. Ýa sen Allaha den dile-de, ýa git sen-de öwlä dile, eliňe daş goýup gör-de sen düzelýärmi? Hiç zat düzelmeýär. Git sen palça git. Sen git okudyp gel. Şondan bir dogamy bir zatlar duzmy bir zatlar alyp gel. Öýüň töweregine sep, o ýere çal nahara goş. Ondan soň biziň yrsgalymyz gelsin. Ýa sen öwläseň gelip yrsgalyňmy getirip berýär. Alla saňa bar güýç kuwat beripdir. Şeldem eli aýagyňy düzüw edipdir. Alla saňa indi galan zadyň Türkmenistanam jenaýatçy toparyň elinden alyp durup al palanjan geliň indi siz ýörediň ine buda siziň ýeriňiz diýip Alla aýtmy men hiç ýerde göremak Alla aýdany. Hajy hajy diýip omadaklaşyp haja gidýeler hajy keramatly ýer diýeler o ýeriňde men o zatlaryna ynanmaýan ýöne Sebäbi her ýeriň bir özüniň öwlýasy bardyr. Dileg etjek bolsaň, öýüňde-de oturyp dileg edibilersiň, özüňem hereket edibilersiň. Omadaklaşyp gidýärler hajy diýip. Hajyda-da Alla eline nemirde bir torbasyny alyp köçede aýlanyp ýören-ä. Al saňa, men Alla diýip salamlaşyp, saňa bir zat berip duranam. Hemme ýerde-de özüň gaýrat etmeseň, Saňa zat ýok. Çaga dogurjak bolsaň, senem şoňa gaýrat etjekdiň, birazjyk ykynjakdyň, şonda çaga doguryp bilýäň. Ýok, özi çykyp çykar, geler, elime geler diýip ýatsaň, çaga içiňde bogulyp ölýär. Sen şondan mysal al. Şu çagany dünýä getirmek üçin özüň hereket edýänsiň, aýal maşgala. Ine şolar ýaly hemme zat şu çagaň dogulşy ýaly. Sen Türkmenistanyňy gazanmasaň, öz ýeriňe, hemme zadyňa eýe bolmasaň, seniň talaýyň köp bolar. Ine häzir Russiýa sömürip otyr. Şeýldämi? Bankalar boş. Studentleriň puly wagtynda ýetişen däldir. Aňyrda ene-ata ýatyrsyn, bärde-de pul ýok. Gelen-ak. Çagalar institutda, uniwersitetde okaýan diýip gezip ýörler, ýöne şolar gapdalyndan işläp ýörler. Aňsat zatmy hem işläp, hem okamak. Lokantalarda işläp ýörler. Men lokantada özüm hem işläp ýördüm. Agşama bar-a, ýaramaýaň, süýnüp gelýäň. Ondan soň olar okap biljekmi? Aýjahan sen biraz dowam etsene. Bahar hanym neme diýdiň nana daşary ýurtlarda okuw okap ýören biziň ýaşlarymyz näme üçin özleri şu lokantalarda ýa-da magazinlerde agyr ýükleri göterip öz okuw pullaryny gazanmak üçin şeýdip işläp ýörler näme üçin başga ýurtlaryňky şeýdip işlänaklar başga ýurtlarda Näme üçin şeýle? Diňe Türkmenistanyň ýaşlarynda şu bar. Näme üçin diýseň, Türkmenistanda bir režim bar. Ol režim şu günki gün ine şu ýaşlar üçin geçirilmeli puly hiç geçirenok diýesda. Ýaňy aýtdyň-a, bankalar boş diýdiň. Dogrudan hem hazyna diýlen zat umuman ýok Türkmenistanda. Bankalar hiç bir zaman işlänok. Eger işleýän bolsa, şu biz bizde ene iki kurs bar diýdik-de, dollaryň iki kursy bar Türkmenistanda. Biz näme üçin şu oturan ýerimizde elektron görnüşi işlänok? Ana şol eýýam şol şol ýaşlara-da zyýany ýetip dur şu zatlaryň. Halkymyzyň, ýaşlaryň, ene-atalaryň, esasanam şu Türkmenistanyň içinde bolsun, daşynda bolsun watandaşlarymyzyň bir düşünmegi gerek-dä indi bu zatlara dur diýmeli. Sebäbi dünýä nirä tarap gidip barýar, ösüp nirä tarap gidip barýar. Ýapaý zeka ine Robotlar häzir işläp hemme işleri robotlar ýerine ýetirip durda. Emma biziň ýurdumyzda ýaňky aýdyşymyz ýaly hiç bir sistemaň işlemeýändigini gözüňe basa basa görünip dur. Sagat sagat gözüňe basyp basyp görünip duran nemeler barda. Şu Haýsy birini aýtjak bu zatlaň Bahar hanym? Şoň üçin biz bu gepleşigimizi ýene dowam edeli. Has beýleki gurujy mejlisiň neme kärdeşlerimizem belki gelip goşulyp bilerler. Sebäbi bärde özüň görüp otyrsyň işiň nähilidigini. Ýedi ýigrimi dört her kimiň işi bolandan soň biz şu ýerde iki bolup düşündirjek bolýas-da, watandaşlara paýlaşjak bolýas, ýetirjek bolýas. Ýöne biz biziňki Biraz egsik gelýämika diýip düşündim men. Ýok, egsigem däl. Ýöne biz aýtjak zatlarymyz gaty kän. Ýöne bu bu bolup duran bidüzgünçilikleriň, bu bolup duran jenaýatlaryň öňüne geçmegimiz gerek. Oň üçinem haýsy bir ýurtda bolsa bolsun, şol režimler ýykylan wagtynda hökmany gurujy mejlis şolaryň ýerini eýelemelidir. Bu-da Biziň gurujy mejlisimiz indi alty ýyldan bäri dowam edip dur. Şu gurujy mejlisi biz diňe ýerinde oturtmak galyp dur bize. Halkymyzam muny goldamasy gerekli bolup dur. Bize diňe halk tarapyndan goldaw gerekli bolup dur. Biz diňe şu halkymyzdan sagat saýyn şolardan goldaw isleýäs. Sebäbi režimler hökman ortadan ýykylmaly, aýrylmaly, Oň eýýäm wagty geldi. Şoň üçinem biz ýene-de bir gezek halkymyza, watandaşlarymyza şu ýerden jany-dilden ýalbarýan diýeýin-de, neme edeýin, haýyşt edeýin, sebäbi bize goşulmaklaryny, biziň şu gurujy mejlisimizi goldamaklaryny ýene bir gezek Şu ýerden ýatladyp geçmek isleýän Bahar hanym. Başga seňem gurşaklaryň ýok bolsa, ertir ýene bu gepleşigiň dowamyny edeli. Watandaşlarymyz bilen köpräk paýlaşaly. Gurşagymy şuny aýdyp geçeýin-le, bulara bar men halka ýalbarybam oturjak däl. Sebäbi kynçylygy men çekmeýän. Men şu wagt ýurt daşynda altmyşyma ýakynladym. Elli dokuz ýaşymda-da Ýene bir nämeden bu altmyşam ýaşaryň ölmedige. Ýöne men şu ýerde sürünip ýören bolsam sizem Türkmenistanyň içinde sürünýäňiz. Oň üçin şu Türkmenistan gurujy mejlise şu Türkmenistany başyňdakylar neme etmese menem çalym çaş etdim şu wagt baram ünsüm bölünip gitdi-de. Biz watanymyzy gazanmasak Hiç haýsam özüň ýüzümiz gülmeýär. Biz bu ýerde pul gazanok, gazanyp otyrys. Şu wagtda aýlygymyzy alýandyrs, işleýändiris. Ýöne näme üýtgeşme edýän zadymyz bar? Soňunda ýene-de gidip Türkmenistanyň içinden sen bar-a şo ýerde kör köşkde ýaşa-a. Köşkde ýaşasaňam ýörejek ýollaryň şo palçykly ýol dälmi? Iş ýok diýip kösenjek dälmisiň? Kösenýäň, iş ýok. Ogurlyk etmeli, geroin satmaly. Biz bu ýagdaýa gelip otyrys. Erkeklerimiz biz, biziň el ýetmez erkeklerimiz şu wagt içgi bilen meşgul. Näme üçin? Iş ýok. Öýde maşgala dagap otyr. Ak gapydan gelýän, öýde iýmäne zat ýok, aç. E, o ýerdäki oturan maşgala, zenan maşgala-da ýoldaşyndan hasap soraýar. Öýde iýmäge zat ýok, o ýok, bu ýok. Gahar edýär, aýalyna gygyrýar. O är-aýalyň gykylygynam o çaga beýle seredip dur-a. Eýýäm o çaga näme bolýar? Bagyşlarsyň. Seň sözüňe goşaýyn, bir söz goşaýyn diýdim-de. Şu ýaňy diýdiň ýany, zenan maşgala şu alma biş, agzyma düş diýip ýatýan däldir. Şonam bilsin, zenan maşgala hökman öňüne näme kynçylyk baram bolsa, şu zenan maşgala alma biş, agzyma düş diýip ýatýanlaryň hilinden däldir. Sebäbi zenanlar Zenan aglasa, bütin dünýäde dünýä aglaýar, Bahar hanym, men şony goşaýyn diýdim seň sözüňe. Bagyşlarsyň, ýene dowam et. Ýa dowam et, ederin, neme, Zenan, hawa, hemme zatda çagalar, käbir Çaga gelýä eje çörek diýýä. Meň ruçkam ýok eje diýýä. Eşigim ýokmy golym şeý diýip aýtdy eje diýýä. Mekdebe pul gerek diýip aýtdy bu golym pul sorap dur eje däde aýdybilmýä eje aý diýýä. Ejede näme işläp işlemäne işi barmy? Häzir Türkmenistanda näme diýýä? Iş sorap barsam kerpiç zawuda git diýýä. Ýa-da ýene bir aý howlukma ine otag başlany diýýä häkimligiň öňüne gel diýýä günlük pylança manat töli otaga gidersiň diýýä. Ine, şäheriň içindäkilere şeý diý, pagta gidersiň diý. Ine, şeýdip gününi görmeli. Opa, ol nemeden men özüm gidip göreninden soň pagta ýygyp görensoň bilýän-dä. Bir köýnek tikdirip geýýäň, şony bir hepdeden köp geýibilmeýär. Şu etegi jylyw-jylyw bolýar. Ýyrtylýar, pagta ýyrtýar. Aýagyňda aýakgabyň daýanmaýar, eliňde, aýagyňa jorabyň daýanmaýar, hiç zadyňam daýanmaýar. Ýöne gazanjak zadyň ýok. Biz ine şu ýagdaýda ýaşap otyrys-la. Ose maşgalada-da gykylyk şundan başlanýar. Erkek işsiz, aýalam elinden gelenini işleýär. Ony alyp satar, buny alyp satar, gapysynda ýeri bolsa eker, oň bilen adamyň garny doýýamy? Ýa-da seň köçäňe asfalt bolýamy ýa-da çagaňa, ojagaz zatdan seň çagaň aýakgabyna, aýagyna aýakgap bolýamy? Ine şu çykyşy diňleseler bara, Türkmenistanyň iç, Içindäki halk maňa seňki ýalňyş diýmez. Ýalakalar aýdar, Biziň hiýbir ýüzümizi gülen wagty ýog-a. Geliň indi şu watanymyzy, ýurdumyzy özümiz ele alalyň. Bu konstitusiýa bilen, kanun bilen ýörelýän bir ýurt edeliň muny. Kanun, nähili konstitusiýada gowy zatlar ýazypdyr. Aýallaryňam, zenanlaryňam o ýerde haky bar. Ýurt daşyna arkaýyn çykyp gidip bilýäň. Ýeriň, suwuň eýesi diýipdir. Birde bar-ä, halk ýeriniň eýesidir, ol eldegirmesiz diýipdir-ow, haýwanyň çagasy. Sen şu zatlary hakykatdan ýöretmejek bolsaň, nämäňe ýazdyň ony Konstitusiýada? Olam biziň halkymyz bu zatlary biliň konstitusiýany alyp bir okap görüň näme gowy zatlar ýazylypdyr talap etmeli meni el degirmesiz ýerimi menä talap etjek talap etdi edip otyryn şu wagtdanam barandan soň sorajak konstitusiýany ýazypsyň sen tassyklansyň Hany Berdimuhamedow, neme Merdan, Merdan bir şey diýer, han ogul gepläp bolan bolsa diýip, ozan Serdar gepläp, Serdar neme, bu ýasama prezident-da, basmaçy prezident. Ana şoňa aýdýar, han ogul diýip, siz şol ýaly, men o han oguldan talap ederin, hany meniň eldegirmesiz ýerimi görkez, diňe meniň däl, bütin halkyň eldegirmesiz ýerini görkez, näme üçin eldegirdiňiz siz? Men ony talap etjek. Halk sizden talap etmez şuny. Talap etmek üçin ýeriň, suwuň eldegirmesiz bolmagy üçin, mellegiň özüňki bolmagy üçin näme etmeli? Öňinçä ýurduňa eýe çykmaly. Ondan soň bu sistemany dikeltmeli. Bu parlament döwleti dikeltmeli. Bolmasa bu gidişimiz biziň gidiş däl. Muny soňumyz ýok. Haýsy bir çagaňyzy tutuň, sora, mekdepde nämeler bolýar. Okuw okyamy? Boldy, normal kitapdan gürrüň berer geler. Şolaryň artykmaç zähmet sagadynda näme edýäňizdi? Kružka oýnap, biri-birine beýle plastilin atyp oturýandyrlar. Şu okuwçylar bir wagt ýurdumyzyň Eýesi, Şular soňuny alyp gitjek çagalar şular diýip şolara gowy edip öwredýärmi, bilim berýärmi? Ýetişmeýän çagalar bardyr. Öýünde gykylyk bolýar köpräk, şeýle bir ýygra çagalar bardyr. Şonam gowy gep bilen okuwa höweslendirip bilýär mugallymlar. Barmy şeýle bir mugallymyňyz? Belki biz bilýän däldiris. Şu nämä baranda şu oturan nämesi bar-a, şoňa näme, masa diýdim näme. Şuň aşagynda oturýarmy ýa o mugallym göze görünmän, biz görmeýän bolamyaly? Ýa başga bir nämemi? Mugallymlaram-a çopandan, çopanam goýny gowy bakýar, çopan, çopançylygam hemme-hemme oňarmyýa. Oňa-da tejribe gerek. Käbir mugallymlar hem okuwçyny şeýdip okatmana imkan ýok. Ýok, sistema şeýle. Çüýrük sistema. Biz ýüz elli ýyl bäri şeýdip ezip gelende, ezip gelen sistema bu. Indem geplemedi ýalem, sag bolsun Sapar aga. Sapar Aklyýew diýip aýdaýyn. Sapar aga diýse, munuň Sapar aga diýip bir garyndaşy bar eken diýip düşünip oturmaň. Sapar Aklyýew. Sapar aga diýýäs. Biziň Sapar agamyz. Hälem şu sesli kitap goýup otyr. Diňläp bar-a men eý diýdim-de. Bizi nädip bu ýagdaýa getiripdir-eý? Indi biz alty ýyldan bäri otyrys-da şu ýerde. Eşidip otyrys, diňläp otyrys, bilmedigimizi öwrenip otyrys. Ýöne şu sesli kitaby görüp hälem biz az öwrenipdiris diýdim. Men aklym durdy ony görüpden. Nähiller nähiller işläpdirda. Ýutubda bar şo. Diňläň. Öwreniň. Ýok bu bolmaz diýmeli. Biz watanymyzda eý çykjak. Meňem öz mellegim bolsun. Men islän ýerleme edip ýaşajak. Bu gün jaý saldym. Haçan ýykmaga geljek galar, haçan bahana tapjak galar diýip, men gorkup ýaşasym gelenok. Bäş günlük, bäş günlük ýaşymy men hakykatlap ýaşan şekilli ýaşajak. Bütin näme maýa gelinjeň, bütin bir ýyl nergezin, düýnküde bir Owganystandan bir türkmen maňa jaň etdi. Bahar diýdi, biz diýdi, siziň diýdi çykyşyňyzy diňleýäs diýdi bärde diýdi. Ine diýdi, näme maýa gezenjeň bütin bir ýyl nergezgin iýeler-ä diýdi, hakyky siz şu diýdi. Ine hakykaty gepläp otyrsyňyz. Mert diýdi, ýaşan döwrümizi bäş gün ýaşasagam mert bolup ýaşaly diýip, gorkusyz diýdi, janyňyzy orta goýup şuňa goşulyp otyrsyňyz diýdi. Men diýdi sizi Gutlaýyn diýdi-de, Men sizden gurur duýýan diýdi, minnetdar diýdi, guwanýan diýdi şu siziň ýaly zenanlarymyzyň baryna diýdi. Onsoň Owganystandan bir adam bir adam bar ekeni, şo kyrk ýyl dagy bolupdyr bäri Türkmenistana gaýdan ekeni. Aý, Arkadag, Arkadag, Arkadag, Arkadag, Arkadag, dem alan wagtam Arkadag diýip oň çykyşyny men neme ederin ony. Onsoň aýtdy, şol adama Öň bilmeýän eken Türkmenistan şeýle bir elýetmez bir döwlet. Aý gaty owadan höwes edýär ekenler o ýerden. Otam biziň çykyşymyzy görüpdir, goýan wideolarymyzy görüpdir. Oý otam bana gahary gelipdir olaryňda. Şul adama jaň edipdirler. Sen diýipdir ene zenanlar nädip sürünip ýör. Tupiýede gul bolup ýörler. Sen şolary gözüň görüp durubam nädip Arkadaga öwüp bildiň, nädip şoň ýanynda ýaranjaňlyk edip durup bildiň diýipdir. Sen Owganystan türkmenleriniň ýüzi garasyň, gaýdybam gelme, gaýdyp elsen, gaýdyp sen Türkmenistan, Owganystana gelseň, seň damagyňy men tersine çalaryn diýipdir. Şondan soňam gidibilenok şol adam Owganystana. Gidip bilenok. He o ýere barybam Garyp halka ojagaz-bujagaz paýlap, kömek eden bolup, özüni gowy görkezip gaýdýan eken. Olar hem gowy görýän ekenler ony. Wara, Türkmenistandan geldi biziň owganystanly türkmenimiz, kyrk ýyldan bäri şu ýerde ýaşap otyr diýip begenýän ekenler-de. Men diýýär, oň diýýär, hakykat ýüzüni siziň çykyşyňyzy diňländen soň men diýýär, oň hakykat ýüzüni gördüm diýýär. Ine, şol ýaly biziň çykyşymyzy owganystan türkmenleri hem höwes edibem diňläp otyr. Watanyňyzy gazanyň, gazanyň diýýä. Siz diýýä ine diýýä hakyky oguz zenany diýip size aýdylýa diýýä-de. Bütin bir ýyl ner gezgin diýende diýýä ine size aýdylýa şo diýýä-de. E gorkusyz diýýä hakykaty açyk açyk halka düşündirip otyrsyňyz diýýä. Şu hormatly halkymyza-da aýdýan menem ýüzlenýän şu günä bokurdagymy erbet boldy bagyşlarsyňyz ýöne ä-ä diýip otyryn. Şu daşary ýurtlarda gul bolmaň diýipdir-de, ýaňky watandaşymyz. Hawa. Eýranly doganymyz. Gul bolmaňyzy goýuň diýipdir-de, bize gul bolmak gelişmez diýilýär-de türkmene bir gul bolup ýaşamak, gul bolup geçip gitmek dünýäden hiç haçanam gelişmändir, ýaraşmandyr. Şoň üçin Ýok, tarygyňyza göz aýlaň diýdi. Hawa. Tarygyňyza göz aýlaň diýip, bir wagt, bir wagt diýdi, näme diýdi, oguz zenanlary diýdi, bir erkek, erkegiň diýdi, başynyň täji bolan diýdi. Bir er bir zenany tanamasa-da şony erkekler gorapdyr diýeda. Şeýle mertebesi beýik bolan zenanlar diýe indi häzir bir ýerde trýapka bolup ýörler diýe. Men şony şeýdip aýdyp berdi. Köp sag bolsun Owganystandaky türkmen doganlarymyza. Dowam ediber, jemlesegem bolýa, kän uzyn bolmasyn sebäbi ýene-de muny dowam etmeli. Hawa ol şeýdeli. Bahar hanym jemläýli onda şu ýerde. Şu ýerde men birazajyk şu TAG-a guramamyzyň adyndan zenanlara ýene-de ýüzlenmek isleýän. Şu ýerde şu zenanlar ýene-de şu neme kerweniň başyny çekip gitjek ýene-de zenanlar bolup dur-da. Beý diýsem erkekler gaty görmesin. erkeklerimizem bar, mert-mert erkek doganlarymyz, erkek kärdeşlerimiz, watandaşlarymyzam bar, sag bolsunlar. Ýöne şu ýerden ýüzlenmek Biz hökman bu gulçulygyň soňuna çykmaly. Şoň üçin bu gepleşigimiz ýene dowam eder siziň bilen. Şoň üçin biziň bilen köpräk aragatnaşykda bolmagyňyzy, köpräk ýörüm ýazmagyňyzy, şol kanallarymyzda biziň bilen bir arada bolmagyňyzy ýene-de bir gezek sizden size ýüzlenýän. Şony ýetireýin diýdim. Watandaşlar, onda näme Bahar hanym şu ýerde jemläli. Ertir ýene dowam edeli muny. Bu bu biz türkmeni dürtmeseň duýmaz diýilýänem bir nakyl barda. Şu dürtüp durmalyda her wagt. Her wagt däl-de indi biz sagat-sagat dürtüp durus ýöne ýene dowam eder watandaşlar. Eger şu gepleşik göwnüňize ýaran bolsa aşagynda ýorumlarda bellärsiňiz diýip umyt edýärin. Ýene-de siziň bilen görşeris geljekki gepleşiklerimizde. Hoş sag boluň onda. Köp sag boluň. Bu ýenarlar ýurdumyza eýe bolalyň. Bolarys diýip bir oýanarlar diýen umyt bilen. Köp sag boluň. Sag boluň.